Huwa inferjuri biss jiġi għall-Papa li huwa l-Prinċep tal-Appostli. Il-Kardinal huwa l-eqreb prelat, il-konsulent tal-Papa li jtih pariri sabiex imexxi il-Kurja Rumana kif ukoll il-Knisja Universal.

tmur lura għal madwar elf sena ilu, bejn is-sena 1050 u s-sena 1059 wara Kristu. Minn dakinhar, il-grupp ta' kardinali jew kulleġġ tal-kardinali ġie assenjat lilhom l-akbar dritt, li hu li jeleġġu l-Papa, is-suċċessur ta' San Pietru. u wara ġew assenjati l-kompitu li jikkollaboraw u jassistu lill-Papa fi kwistjonijiet importanti u delikati, inkluż il-governanza mhux biss tal-Knisja ta' Ruma imma wkoll tal-Knisja universali. Il-Kardinalat bħala istituzzjoni jmur lura għar-raba' seklu wara Kristu, fi żmien il-pontifikat tal-Papa San Silvestru l-Ewwel. L-istess Papa li mexxa l-Knisja waqt il-Konċilju ta' Niċea, li ta permess lil Kostantinu biex jibda jibni l-knejjes il-kbar f'Ruma, inkluż il-Bażileka ta' San Pietru fuq il-Colle Vaticane. Dan jista' jinsab faċilment fuq il-Liber Pontificalis. Dan is-suċċessur ta' Pietru mexxa l-Knisja Universali bejn is-snin 314 u 335 wara Kristu. Għalhekk f'dak iż-żmien, Dak l-istess Papa kien diġà jinvolvi qassisin Rumani fil-governanza tal-Knisja Universali. Dan huwa estremament sinifikanti. Illum, il-Kulleġġ tal-Kardinali huwa mxerred mad-dinja kollha u magħmul minn personalitajiet ekkleżjastiċi u Kattoliċi rinomati u ta' diversi nazzjonalitajiet.
L-ewwel xogħol tal-Kardinal huwa li jeleġġi Papa kemm minn dawk li qegħdin fil-konklavi kif ukoll jistgħu jeleġġu kardinal li jkun għalaq it-tmenin sena allura jkun eskluż mill-konklavi.
Fil-Kulleġġ tal-Kardinali, wieħed isib taħlita ta' esperjenza vasta bejn saċerdoti djoċesani u membri ta' ordnijiet reliġjużi li jservu madwar id-dinja.
Iċ-ċurkett tal-kardinali huwa wieħed partikolari għall-aħħar. Ġeneralment, fuq quddiem, fuq il-wiċċ taċ-ċurkett, ikun hemm San Pietru u San Pawl il-prinċep tal-appostli u l-appostli tal-ġnus u ħafna drabi jkun hemm stilla imnaqxa ħdejhom li tissimbolizza lil Sitna Marija. Min ġewwa taċ-ċurkett ikun hemm l-isem tal-Papa li jkun ikkrea eh, kardinal lil dak il-kandidat għal kardinalat kif ukoll ikun hemm id-data tal-konċistorju, id-data ta' meta dak il-kandidat għall-kardinalat jingħata l-kardinalat.
At the ring of a cardinal every bishop

And they keep wearing that ring about their relations with the church from that point on.
Il-Papa jista' jaħtar kardinali li l-isqfijiet, assisin u reliġjużi li ma laħqux l-età ta' 80 sena u li għalhekk isiru membri bid-dritt tal-vot fil-kulleġġ tal-kardinali jew prelati li għandhom aktar minn 80 sena u b'hekk mhumiex intitolati li jivvutaw fil-kulleġġ tal-eletturi, kif tindika l-ittra appostolika tal-Papa San Pawlu Sitta taħt il-forma ta' motu proprio, Ingravescentem aetatem, ippubblikata fil-21 ta' Novembru 1970.
Sa mill-pontifikat ta' Pawlu Sitta, il-Papa Pawlu Sitta, wara li kien għamel dik il-motu proprio in gravescent emetatem, il-Knisja bdiet tikkrea kardinali ad honorem ukoll, x'ikunu? Ikunu kardinali ta' prelati, saċerdoti, reliġjużi, li jkunu għalqu tmenin sena, allura jkunu, meta jsiru kardinali jkunu esklużi minn konklavi, imma minħabba s-servizz impekkabbli li jkunu taw lill-Knisja Kattolika, il-Papiet, sabiex jirrikonoxxu s-servizz tagħhom, ituhom it-titlu kardinalizju. Hekk irrid nagħti eżempju bħal meta l-Papa Benedittu Sittax kien għamel lill-Kardinal Malti Prospero Grech, li meta kien sar Kardinal, Kellu 86 sena.
It-terminu kardinal huwa kelma Medjovali li oriġinat mill-kelma Latina cardo jew cardunis li tfisser ċappetta, ċentru jew punt ta' referenza. It-terminu inizjalment intuża għal saċerdoti, għal dawk li huma assenjati u nkardinati b'mod permanenti għall-Knisja Episkopali, fi kliem ieħor djoċesi ewlenija. Aktar tard it-terminu kardinal ġie applikat għall-kleru, is-saċerdoti f'Ruma, li kienet iċ-ċentru, il-fulkru, mhux biss tad-djoċesi iżda tal-Knisja universali. Il-Kulleġġ tal-Kardinali jiffunzjona bir-regoli konkreti u preċiżi tiegħu stess, li wħud minnhom imorru lura mijiet ta' snin. Fis-seklu li għadda, il-Knisja riedet tadatta l-Kulleġġ tal-Kardinali u r-regoli tiegħu għal żminijiet moderni. Il-Knisja stabbiliet ċerti bidliet.

Sono i cardinali della Curia Romana.
Il-kardinalat jirrifletti l-ordni ministerjali li waqqaf Ġesu Kristu fid-dinja. Fil-fatt il-kardinalat huwa magħmul minn tliet ordnijiet. Il-kardinali sfijiet jirrappreżentaw L-episkopat jirrappreżentaw l-isqfijiet kollha tad-dinja. Il-kardinali fl-ordni tal-presbiteri jirrappreżentaw l-saċerdoti kollha tad-dinja u l-kardinali djakni jirrappreżentaw l-djakni kollha tad-dinja. Fil-passat, il-Knisja Kattolika kien ikollha sitt kardinali fl-ordni tal-isqfijiet. li dawn is-sitt kardinali kienu jmexxu s-seba' knejjes suburbikarji f'Ruma jew fil-periferija ta' Ruma. Is-sede ta' dawn il-knejjes suburbikarji jinsabu f'Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Velletri Senii, Porto Santa Rufina u Sabina Poggio Mirtela.
Id-dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali huwa responsabbli għas-sede allokata oriġinali tiegħu u jmexxi wkoll il-Knisja Suburbikarja ta' Ostia. Din l-Ordni tal-Kardinali tinkludi wkoll il-Patriarki tal-Knejjes Kattoliċi tal-Vant. Illum, il-Kardinal Giovanni Battista Re Huwa d-Dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali.
Il-knejjes suburbikarji, kif diġà għedt, huma seba'. Kif ġew maħluqa dawn il-knejjes suburbikarji? Dawn il-knejjes suburbikarji jafu l-bidu tagħhom lill-Appostlu Pietru. Meta Pietru wasal mill-Palestina, ma marx jipprietka fiċ-ċentru ta' Ruma għax kellu ftit biża' li seta' jaqbdu Neruni u jgħaddi mill-martirju ta' uman li kien. Allura prova eh, jisu bħal jaħrab il-Neruni ma xorta jagħmel ix-xogħol tiegħu. U kien ipprietka l-ewwel żminijiet tiegħu fil-periferija ta' Ruma u waqqaf seba' komunitajiet ta' Nsara. Dawn is-seba' komunitajiet ta' Nsara huma dawn is-seba' knejjes suburbikarji tal-lum. Jiġifieri, għalhekk il-kardinali sfqijiet huma daqshekk ta' rwol prestiġjuż, għax jafu l-bidu tagħhom lill-Appostlu Pietru.
Il-Kardinali Presbiteri huma dawk l-aktar responsabbli għal arċidjoċesi strateġikament importanti madwar id-dinja, filwaqt li l-Kardinali Djakni jservu fil-kongregazzjonijiet, is-Segretarjati u l-Kunsilli Pontifiċji tal-Kurja Rumana. Skont il-liġi kanonika, Kardinal Djaknu wara għaxar snin li jkun ilu jservi f'dan ir-rwol jista' jikteb lill-Papa biex jelevah għal Kardinal fl-Ordni tal-Presbiteri. Fis-seklu sittax, waqt il-pontifikat tal-Papa Sistu Ħamsa, il-Knisja kellha madwar sebgħin Kardinal, Fis-seklu 20, San Ġwanni Pawlu t-Tieni għolla n-numru ta' kardinali li jivvutaw f'konklavi għal 120. Matul waħda mill-aħħar konċistorji tiegħu, in-numru ta' eletturi mar għal rekord ta' 143 kardinal bi dritt tal-vot. L-internazzjonalizzazzjoni tal-Kulleġġ tal-Kardinali bdiet bl-espansjoni tal-evanġelizzazzjoni ta' diversi pajjiżi. Mhux biss Ewropej jew Taljani, iżda wkoll pajjiżi mill-kontinenti l-oħra. Wieħed seta' jinnota t-tixrid tal-Evanġelu kif ukoll l-espansjoni tal-Knisja, u għalhekk kien meħtieġ li dawn ir-realtajiet ekkleżjastiċi u missjunarji ġodda jiġu espressi anke fil-livell tal-Kulleġġ tal-Kardinali. Il-Beatu Piju Disa' kien l-ewwel Papa li ħoloq kardinali mhux Ewropej mill-Istati Uniti u l-kontinent Amerikan. Imbagħad, Piju Tnax, fiż-żewġ konċistorji li kellu matul it-dsatax-il sena tiegħu bħala Papa, għolla erbatax-il isqof Taljan kif ukoll 42 isqof ieħor minn madwar id-dinja. Xorta, sal-invenzjoni tal-ajruplan, il-kardinali maħluqa mill-aktar postijiet remoti tad-dinja ma rnexxilhomx jaslu fil-ħin biex jitfgħu l-lvat tagħhom f'konklavi papali fil-Kappella Sistina.
Fl-aħħar 194 sena, Malta kellha tliet kardinali li kienu ta' nazzjonalità tagħha, huma Maltin. Dan l-aħħar il-Papa ikkrea lill-Kardinal Mario Grech li fl-età tiegħu għad irid jidħol f'konklavi. It-tieni kardinal kien il-Kardinal Prospero Grech li kif diġà spjegajt il-Papa Benedittu Sittax kien ikkreah ad honorem minħabba s-servizz kbir u impekkabbli li ta lill-Knisja. Però l-ewwel Kardinal, Fabrizio Sceberras Testa Ferrata, dana meta sar Kardinal kien għad kellu età ta' 60 sena u dan il-Kardinal fl-1816 ġie kkreat Kardinal in pectore, fil-Moħbi mill-Papa Piju Seba' u daħal għal tliet konklavi. Fl-1818 dan il-Kardinal ġie mħabbar allura ma baqax fis-sigriet sar jaf bih kulħadd u ħames snin wara fl-1823 daħal għall-ewwel konklavi u vvota fil-konklavi li eleġġa lill-Papa Iljun Tnax. Ivvota fil-konklavi tal-1829 li eleġġa lill-Papa

u serva fil-Kurja Rumana bħala Segretarju tal-Kongregazzjoni għall-Isqfijiet, serva wkoll Nunzju Appostoliku għall-Iżvizzera, u fl-aħħar ta' ħajtu kien l-Isqof ta' Senigallia.
Il-Papa Benedittu Sittax ħoloq Kardinal lill-Patri Agostinjan magħruf ħafna, Father Prospero Grech, li kien il-fundatur tal-Agostinjanum u serva wkoll għal bosta snin bħala konsultur fil-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. Huwa kien ġie kreat bħala kardinal mingħajr vot billi fil-jum tal-kreazzjoni tiegħu kellu 86 sena. Matul l-aħħar konċistorju għall-kreazzjoni tal-kardinali ġodda, il-Papa Franġisku ikkrea kardinal lill-Isqof t'Għawdex, Monsinjur Mario Grech, li fiż-żmien tal-pubblikazzjoni ta' ismu kien diġà qed iservi fil-Kurja Rumana bħala s-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Il-Kardinal Grech huwa Kardinal fl-Ordni tad-Djakni u bi dritt tal-vot.

Wara li l-Papa jħabbar l-ismijiet tal-Kardinali l-ġodda, ikun hemm l-ordinazzjoni episkopali. F'każijiet eċċezzjonali, pereżempju, prelati anzjani li diġà għandhom aktar minn 80 jew 90 sena, il-Papa jista' jagħtihom deroga sabiex ma jingħatawx ordinazzjoni episkopali.
If you ask me what, my, what, what went through me, it was an ordinary day.

Ikun imiss il-kreazzjoni tal-Kardinali fil-Konċistorju. Matul il-Konċistorju, il-Kardinal il-ġdid jingħata l-kariga mill-Papa, li hija dik ta' ordni ta' djakni jekk iservu fil-Kurja Romana jew inkella fl-ordni tal-presbiteri jekk iservu bħala metropoliti. Il-Kardinali kreati ġodda jingħataw ukoll titlu jew djakonat ta' knisja f'Ruma għas-simboliżmu. Fil-bidu, meta l-kardinali ma kinux jeżistu, il-Pontefiċe Ruman kien ikun elett mis-saċerdoti ta' Ruma. Il-Konċistorju jiġi ċelebrat fil-Bażilika ta' San Pietru madwar is-sitt ġimgħa wara l-aħbar inizjali tal-Papa. Dan sabiex il-kardinali eletti jkollhom ħin ilestu għall-ilbies kardinalizzju. Papa li jkun għadu kif ġie elett jikkrea l-ewwel kardinal tiegħu minuti wara li hu jkun elett papa. Fil-fatt, hekk kif iċ-ċerimonjier liturġiku papali jieħdu fil-kamra ta' dmugħ biex jinża' l-abiti ta' kardinal u jilbes dawk papali, waqt li jkun qed isegwi dan il-protokoll jinża' zukkettu ħamrani minn rasu u jpoġġih fuq ras is-segretarju tal-konklavi. li dejjem ikun is-segretarju tal-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet. Ismu mbagħad jiġi ppubblikat meta l-Papa l-ġdid jiddeċiedi li jħabbar l-ewwel konċistorju tiegħu għall-kreazzjoni ta' kardinali ġodda. Normalment, ismu jkun pożizzjonat l-ewwel fuq il-lista.
Jiena wara li ħabbar eh, mit-tieqa ta' San Pietru kelli diġà udjenza pjanata miegħu il-ħamis ta' wara. U naturalment mort tajjeb. Eh, ringrazzjajtu, imbagħad għalli isma' għalli li semmejtek l-ewwel wieħed ma tfisser xejn. Ġifieri, għallax għaw ħafna teorijaj u ħafna għax tal-ewwel u mhux tal-ewwel, għalli ġifieri jien ngħid kien hemm bużżieqa U faqaħ, insomma, biex ħadd ma jimla rasu għal xejn. Però mbagħad qallu wkoll xi ma kontx naf xi tfisser, qal issa qal naturalment imissek tagħmel eh, kelmtejn, tajjeb, għalli mur dritt tkunx twejl, għalli mur dritt għas-sostanza, għalli u jekk joġbuk toqgħodx tintilef fi kliem fieraħ. Għallu xi fisser, għalli toqgħodx tgħidli nirringrazzjak u eh, tal-għażla li għamil, eh, għalli mur għas-sostanza. U jina ekki provajt namil, ġifiri fil-intervent li għamil dak nar tal-konċistorju, ma segwejċ biex nejtek il-linja tas-soltu, ġifiri diskors nejlu għek tal-okkazjoni, imma i-provajt eh, ninqedab dik il-pjattaforma biex nibgħat messaġġ dwar l-importanza tal-sinodalità fil-Knisja. Santità,
fratelli e sorelle, le drammatiche circostanze che la Chiesa e il mondo stanno attraversando ci sfidano ad offrire una lettura della pandemia

Il-Papa jista' jsejjaħ żewġ tipi ta' konċistorji. Jista' jsejjaħ konċistorju ordinarju jew inkella konċistorju straordinarju. Il-konċistorju ordinarju huwa meta l-Papa jkollu bżonn parir u jsejjaħ lill-kardinali djakni, jiġifieri dawk il-kardinali li jaħdmu fil-Kurja Rumana, jiġborhom fl-awla sinodali jew f'xi sala ta' xi kongregazzjoni u jkun jista' jieħu parir mingħandhom. Meta l-Papa jkollu bżonn jieħu parir ta' iktar delikatezza u serjetà, il-Papa jista' jsejjaħ dak li ngħidulu konċistorju straordinarju, Meta jsejjaħ, lill-kardinali kollha mill-erbat irjieħ tad-dinja, itihom data biex jiġu Ruma u jiltaqgħu fil-plenarja tagħhom u jiddiskutu dak il-punt li jkun irid il-Papa.
Can you explain what the sede vacante is all about? If Rome is the see is the see of Peter and Gay the see

Ħafna mill-rwoli tal-Kurja Rumana jaqgħu mal-mewt tal-Papa, meta l-Knisja tidħol f'sede vakanti, meta s-siġġu ta' Pietru jkun vojt. Il-Knisja tkun ħa teleġġi Papa ġdid. Però hemm ukoll eċċezzjonijiet għal din għal dan iż-żmien partikolari għax l-irwoli tal-Camerlengo, tal-Penitenzier Maġġuri u tal-Vigarju għall-Belt ta' Ruma

Okay, if they keep it all, then one from the cardinal, the, the uh, deacon, cardinal deacons, and one from cardinal bishops. So you know uh, they they help him do that job, but it doesn't entail any any strong you know uh, administrative powers or anything like that. No.
Il-Kardinal Dekan jippresidi fuq il-Kulleġġ tal-Kardinali fil-Knisja Kattolika Rumana u jservi bħala primus inter pares l-ewwel fost l-ugwali. Il-pożizzjoni ġiet stabbilita fil-bidu tas-seklu tnax. Huwa dejjem għandu r-rank ta' kardinal fl-ordni tal-isqfijiet u huwa assistit minn viċi dekan. It-tnejn huma eletti mill-kardinali fl-ordni tal-isqfijiet u li mhumiex patrijarki tal-Kattoliċi tal-Lvant, bl-elezzjoni tagħhom soġġetta għal konferma papali. Bħala membru tal-Kardinali tal-Ordni tal-Isfijiet, il-Kardinal Dekan minn barra l-Knisja Suburbikarja, diġà allokata tiegħu, jirċievi wkoll il-Knisja Suburbikarja ta' Ostia. Il-Papa Franġisku emenda l-mandat indefinit ta' membru elett għal dan ir-rwol għal mandat ta' ħames snin, li jista' jiġi konfermat għat-tieni mandat. Il-Kardinal ukoll jistaqsi lill-Kardinal elett għall-Papat f'konklavi kif ukoll jistaqsih l-isem li jkun ser jieħu bħala Papa.
F'sede vakante, il-Camerlengo jieħu t-tmexxija tal-amministrazzjoni ordinarja tal-Knisja, bl-għajnuna anke tal-Kongregazzjoni tal-Kardinali. Jagħmel affarijiet oħra l-Camerlengo bħal per eżempju meta imut il-Papa u jitniżżel mill-Palazz Appostoliku għal ġo San Pietru, jissiġilla l-bibien kollha li jagħtu għad-dħul taċ-chambers tal-Palazz Appostoliku tal-Papa, tar-residenza tal-Papa. Dan kollu jesiġih il-Kostituzzjoni Appostolika tal-1988

It also got me enlightened about the the the sharing of the of the other cardinals about the situation of the church, how they saw the church at that point in time and what they considered to be the priorities of the church at that point in time.
Il-protodjaknu huwa l-aktar kardinal anzjan fl-ordni tad-djakni u li jaħdem fil-Kurja Rumana. Il-protopresbiteru huwa l-aktar kardinal anzjan fl-ordni tal-presbiteri u li jservi wkoll bħala arċisqof ta' arċidjoċesi madwar id-dinja. Huwa dmir tal-kardinal protodjaknu li jħabbar l-elezzjoni tal-Papa l-ġdid mil-loġġa ċentrale tal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Il-protodjaknu u l-protosaċerdot Ser jakkumpanjaw lill-Papa li għadu kif ġie elett fl-ewwel ħarġa tiegħu mil-loġġa ċentrale tal-Bażilika ta' San Pietru għall-ewwel messaġġ tiegħu lil għexieren ta' eluf ta' fidili miġbura fi Pjazza San Pietru.
As you can imagine, it's a very harrowing type of experience. Okay, because that's when it begins to dawn on people what actually has happened.

La casa bir ħarru inta pa fej smederi terrifying perhaps for some, but a life-changing experience if you want, you know.
Ir-rwoli oħra koperti mill-Kardinali huma dawk tal-Penitenzjier Maġġuri, l-Elemosinier, il-Vigarju ta' Ruma, l-Arċiprieti tal-Bażiliċi Maġġuri Rumani, il-Gran Mastru ta' Ordni Ekwestri tas-Sepulkru Mqaddes ta' Ġerusalemm u l-Patrun tal-Ordni ta' Malta.
L-istituzzjoni Kardinalizja ilha tiżviluppa għal dawn l-aħħar 970 sena. Kien hemm pereżempju żminijiet meta l-eletturi f'konklavi kienu sebgħin biss, b'simboliżmu għas-sebgħin anzjani tal-poplu Lhudi li kienu jmexxu lill-poplu Lhudi. In-numru baqa' tiela fi żmien Pawlu Sitta u Ġwanni Pawlu t-Tieni għal 120. Anzi nista' ngħid, minħabba konċistorji ffullati ta' Ġwanni Pawlu t-Tieni, in-numru tal-eretturi fi żmien il-pontifikat tiegħu ġieli tela' sa 143. L-aktar żvilupp interessanti li nara fil-Kulleġġ tal-Kardinali huwa l-internazzjonalizzazzjoni tiegħu minħabba is-sejħa għall-evanġelizzazzjoni, il-papiet bdew jagħżlu kardinali mill-erba' tirjieħ tad-dinja, għax aħna sa seklu 18 il-kardinali kienu jkunu kollha mill-Ewropa. Imma Piju Disa' fetaħ dal-bibien għall-Istati Uniti, għaċ-Ċina, għall-Awstralja, għall-Kanada, u l-kardinali bdew jiġu eletti minn kull minn dawn il-pajjiżi kollha. L-uniku ħaġa komuni f'970 sena tibqa' li l-ewwel dover tal-kardinal huwa li jaħtar il-Papa, li jeleġġi l-Papa. jew li kardinal jiġi elett papa. Jien jew naħtar papa jew niġi elett papa minn ħut il-kardinali dejjem jekk naċċetta l-elezzjoni.